Ýaşaýşynyň ilkinji müň gününde çaganyň beýnisiniň uly depgin bilen ösmegine daşky gurşawyň etýän täsiri. Çaganyň beýnisi beýleki döwürlere garanyňda, enesiniň göwresinde galan wagtyndan tä üç ýaşa çenli has çalt ösýär. Adamyň beýnisiniň togsan göterimi golaý üç ýaşa çenli emele gelýär. Ýaşaýşynyň ilkinji ýyllarynda adamyň beýnisiniň neýronlary ýa-da nerw öýjükleri örän çaltlyk bilen ösýär. Bu ýaşlarda beýniniň her bir öýjügi her bir sekuntda milliona golaý sinapslar, ýagny nerw öýjükleriniň arasyndaky baglanyşygy döretýär. Ondan soňky ýyllarda welin hiç wagt şeýle depgindäki ösüş bolup geçmeýär. Üç ýaşly çaganyň beýnisiniň işjeňligi uly adamyňkylardan iki esse ýokary bolýar. Ýaşaýşynyň ilkinji ýyllarynda çaganyň görýän, elläp görýän, dadyp görýän, ysgaýan we eşitýän ähli zatlary Pikirlenmek, duýmak we öwrenmek üçin beýniniň emele gelmegine kömek etýär. Her gezek çagany gujaklamak, ogşamak, talabalaýyk iýmitlendirmek, çaga bilen oýun oýnamak bilen, ene-atalar çagasynyň beýnisiniň ösmegine kömek berýärler. Ösdürilmeýän ýa-da ulanylmaýan sinapslaryň ýitmegi ýa-da gopmagy, ýagny lukman dilinde pruningi, bolup geçýär ýa pruninga sezewar bolýarlar. Ulanylmaýan sinapslar ösmeýärler we ahyrynda ýitýärler. Bu hadysäni bilmek örän möhümdir, ýagny irki ýaşda beýniniň ösmeginde Uly mümkinçilikleriň bar bolan wagtynda olaryň ulanylmany ýitirilmegine ýol berilýän ýagdaýlarynda, ondan soňky ýaşlarynda ony düzetmeklik doly başartmaýar. Bu hadysany, ýagny ulanylmadyk sinapslaryň üzülip ýitmegine sezewar bolýandygyny tassyklaýan mysallar getirip düşündirip hem bolar. Ýagny, üç ýaşly çaganyň aňsatlyk bilen öwrenýän zadyny biz uly ýaşda örän haýal öwrenip öwrenýäris. Mysal üçin, daşary ýurt dillerini öwrenmek, saz gurallaryny çalmak, tigir sürmek, hal dokuman öwrenmek we şuňa meňzeşleri mysal getirip bolar. Beýniniň işjeň ýerleri irki aýlarda örän çalt köperýär, ýagny işjeň bölekleri çalt ösýär. Adamyň beýnisi bütin ömründe maýyşgak bolýar. Ýöne, iň ýokary maýyşgaklygy biziň ömrümiziň ilkinji ýyllarynda ýüze çykýar. Alym Bronhen Brengeriň Bioekologiki nukdaýnazaryna laýyklykda, çaga wakuumda ýa-da ýapyk ýerde ösmeýär. Çaga bilen töweregindäkileriň gatnaşygy gaty möhümdir. Eje, kaka, ýakyn maşgala agzalary ýakyn aralykda ýerleşýärler. Bu çaganyň ýakyn gurşawy bolup durýar. Şeýlelikde, ene-atanyň özara gatnaşygy hem çaganyň ösüşine täsir etýär. Çaganyň daş-töweregindäki gurşap alýan jemgyýet, saglygy goraýyş, bilim we beýleki hyzmatlar, ekologiýa, ýaşaýyş şertleri we şuňa meňzeşler, bular uzak gurşawy döretýärler. Ýakyn we uzak gurşawyň özara täsiri çaganyň ösüşini emele getirýär. Ösüp kämilleşmegi üçin çaga hemişe daş-töweregindäki gurşaw bilen özara gatnaşykda bolmalydyr.